Ah, guys zangu muri seiko i hope i find you well ndoda kutendai nesupport yamuri kutipa yekusubscribawo nekuisawo macomments enyu rambai muchikuenda kumacomment section uko muchindiudza kuti muri kuda nhoroondo dzipi ndokatichikuitirai saizvozvo zvamuna makumbira izvozvo ndikupai right regai ndikoti gagaga right ndine nyaya ndaayo pano ndoda kuaploda nhoroondo yamushakabvulenati dembo ndichauploada ine 3 hours 50 minutes nhoroondo iyoyo handiti ka to be precise inonga iri one episode ine zvese ka one 3 hours 50 minutes kuitira vaya vaya vaya vanocomplaina kuti ah, hatigoni kuteera maepisodes handiti ka munogona kubenefita ipapa asi vaya vanotiri madai hard aiwaka ndine chikoti chaicho chaicho chakabata makona ese ekurarama kwalenat demo upenyu hwake hwese kubva kumaspiders kubva kuma5 notes kubva kumaoutsiders tingati spiders outsiders nema5 notes nekubarira express kwese kwaakafamba nezvawakaita as maband members nevamwe wawakapera kushanda nawo vana michel jambo and so on zvese izvozvo ndinazvo so Part yekutanga ndeye mafenzi akaenda kundokuta gogo dembo kudanga rendove kumhondoro kwaigara mai dembo gogo dembo gogo sukai dembo so ndo nyaya tichatanga nayo tichimbodhilibareta kuti vanhu vakafamba sei vakadhoreta chii mafenza vakaita seiko kudanga rendove kuna gogo dembo kwanditika ndokwatichatangira navo then tichibva ikoko kutobva tazoenda kumaspiders tobva tazoenda kuma five notes tobva tazoenda kuma outsiders tobva tazoenda kubarura express tichidaro daro daro daro so nhorondo iyi iri fully loaded handiitika kune vaya vanoti madai hadi va iri fully loaded inoweka ine mapati a pati b pati c pati d so its a four part series iripo handiitika asi ndati ndichatanga ndauploada ine 3 hours 50 iyoyeyo ingori just one episode inokava i think around ma 75 percent yezve zvekwalina demo but this one yandiri kuti four part series yoyoyo yemadai adika yoyo aiwa yoyo you will enjoy this one you don't have to miss out this one but pane vaya vane usimbe zvavo you can actually enjoy ye 3 hours 50 minutes yandiri kuisa so ndiri kuti dzese nhoroondo idzi feel free kudziteerera zvenyu makasununguka because i'm prepared kuti kukanira chero dzamunonga muchida Just visit our comment section monyora zvamunoda zvese tiri kukumbirawo zvakati i will do just that pane vakakumbira eh, ya eh, simon chimbetu naiso chimbetu wese vandakapera kuisa vamwe vakumbira james chimome and so on ndichaisa but i think best nditange ndaisa dzalenard dembo ndoita do away with lenard dembo then ndozoisa ona james chimome ndichiti ndichikwira ndinadzo dzakawanda don't worry ah, ndiritoripo full time just have a look at this right andi muri kuona nhorondo idzi ndati mutarise tarisai idzi nhorondo dzese dziri panapa idzi hope dziri kuoneka handiti idzi dzese idzi inhorondo i think panapa apa ndine mention just a few right ndina prince mfurutsa peter majoni pompof as well ari panapa ndina papa jose wendoch vavavava right Tina manyongomo wezigzeg gift ambuli aripo zvekare panapa mechanic manyayoke ketai muchawaya varipo vana mechanic manyayoke they are living ama living legends ndinawo ezero panapa atoo matamba vaive kuimba vana meclina munovaziva kainini right ezero eh, vana arotinamira chakanyuka vana eh, ziwome david is also the, one of the fellows akaridza kuma outsiders nalina demo ndinaye futi panapa nditi muriona right ndovadati vebig jante munomuziva imi makamboita nyanduri ndinyandurika uyo right vataita vana chamunorwa nebeta tobias areketa tine chikupo as well ndinawo panapa vana eh, staben mawire ndinawo zvekare soma eliving legend ndina as well panapa eh, ndina solomon scuza solomakole as well ndinaye panapa eh, andire dzakaitwa muchakabvu james chimombe Ndinaye panapa as well, Wiseman Magaya, ndinaye panapa Tobias Areketa and so on. Vese ava ndinawo. Ah, ah, these guys vasakaisa na Pio Farai Macheka, vana Robson Bala and then vana Chadri Mashinyira. Ko vaita vaya vekuimba sikendo yanonzi Shem Masanguza. Tinawo wese vana vaya. Akazara kuti pam pam. Vese vana Franco Hodobo nana Fukai Zata wembira kuuya. Vese ndinawo vana vana Robicha Kumbuka. Ah, ndinedza. Ndine dzakati wandei nenhoroondo yeshangura iri mweya inonzi Bottle Nyamondera as well. Eh, ndinayo yekuti Bottle Nyamondera muri kuziva ndiye aiita recording yemusic yese. Ndine interview yanga achitoitwa this interview ndinayo. Vana Jordan Chataika, vana Just Now Madede, ah, vana Jonah Moyo, ama veteran ama ndichataura. Handiti wese ndinawo. So ndiri kuti vana makusibanda, ndadasiya shangura imanje makusibanda haa ah, vanyanya. So guys, prepare yourselves. Ndiripo, I'll give you all this stuff and it keep supporting us. Paya ichi bereti, udzana you. Nhorondo dzawo yadzakati pampama anditika. Thank you guys for the support. Ndoramba ndichitenda. Thank you.